Helo, siamai, siwr i chi, croeso i Clwb y Cwins yn Cyfyrddin! Ww, maen nhw wedi gadw ni mas am hyn! Ei, ni mas o jal, boys.
On tour! Na, i ni fan hyn i ddathlu gyda cwpl o bencampwyr fan hyn. Hugh Jones sydd wedi ennill yr Autumn Rally, Clwb y Cwins, wrth gwrs, oedd ar y weekend, a British Rally Champion, Osian Price. Ie, yeah, yeah, clap, ie, yeah, da iawn.
Tom, gyda chi adeg, boys? Diolch fawr, thank you. Oedd e'n tough night i fi, mae'n onest. Oedd uh, Cymraeg y Motor Club droi hell of a rally yno i ni, a oedd e'n oedd yn briliant. Ie, yeah, joyous i bob munud o fe, so diolch i pawb, oedd e'n gret. Ra, Osian, ti wedi cael weekend a hanner fyd? British Rally Champion. Ti dal i wenni? Do, dal i wenni.
Um, na, di joio fo, really. Teimlad, swn i byth yn meddwl swn i'n yn deimlo i fod yn onest, ond um, yeah, back to reality heddiw yn ôl y gwaith, so ddim wedi cael lot o amser i, i fwynhau y moment, ond uh, na i dal fyny fod athlet. Ni ddaw, ond ti'n na, ti na yn byth nawr. British Rally Champion, ti'n immortal. Fel rwy'n arall sydd yn ystafell. Oh. Mae hyn o. British Rally Champion arall, mae rwle?
Come on down. Immortal was the word, yeah? Immortal, yeah.
Beth yw job ti hyn o de? Wel, dwi'n bod, really, os oes na rhywun eisiau siarad, fi'n mynd rownd efo'r mic a... How? Ti'n bod wneud hwn digon hir nawr i wybod bod y camera... The camera's behind you. Oh, yeah.
Just mynd rownd a siarad efo bobl sy'n yn y thema, achos mae'na dipyn o hanes ma, a dwi wedi weld boi sydd wedi trefnu'r autumn rally a long, long time ago. So gawn ni sgwrs efo fo later on falle, a Andrew Sleeman yma rhywle, lle mae o? Di ennill yr Autumn Rally, so dim ar ben dy hun, cofia.
diolch fawr, Howard. Mae eisiau i gweud diolch fyd i Clwb y Cwins am cael ni. A diolch i y Clwb Madeira Gyfyrddin hefyd am gwahodd ni a cael ni ma, ynddo fe? Red.
Dechreuwn ni dda, Hugh. Hugh, ie. Yeah. Hugh, gweithio, ti wedi touch o tyma bach ar yr autumn yeah, um, yeah. yn nos adwn, ond ie, o ti'n meddwl bydde ti'n gallu ennill os oedd, ti'n oedd entry eitha da mas yn oedd e? Na, no way byddwn i'n meddwl byddwn i'n ennill, i fod onest, byddwn i'n dream come true i ennill e. I fi yn bersonol, ennill yr, yr autumn, yn meddwl mwyn ennill y Gwrendeg, achos mae'n local town fi, a mae'n meddwl y byd i fi, fe, ond... Um, yeah, oedd really good competition mas, oedd e'n the best of the best, fe, so i ennill, oedd meddwl popeth i fi, dwi. O ti'n gwybod yn petrol, ti'n meddwl bod ti there or thereabouts, neu o ti'n siŵr? Na, uh, wel, o'n i'n onest, gwn o'n i i Allen a ble, ble ni'n petrol, a wedi dde, sa'n sa gwybod, sa'n gweithio, neu e ddim bol yn gweithio ni. so un o'r ddoi, dde, achos so, o'n i'n really clywed yn ei ble o'n i, o'n i'n gwybod falle byddwn ni'n mix, ond collon ni lot amser, ffyrst a dal a ceir a stwff, a lot o stwff wedi digwydd, dde, ond, um, yeah, so, yeah, we were in the mix, o'n i'n gwybod o'n i'n y mix, dde, so just, eisiau cadw pen a cael clean run yn y, yn y second half, really, a trial dyn ôl o fe, dwi, and which, oedd Sean wedi gwneud hell of a job o cadw fi ar y rewl, dwi. Well done, Sean. Yeah. Clap i Sean, clap i Sean. Clap i Sean.
Yeah, Sean. Howard, fel co-driver, mae eisiau ti holi Sean. Well i fi siarad efo Sean, de. Sut o'n nos sadwn i ti co-driver te? Ys ti wrong slot?

Ac oedd o'n dweud bod o allan ar Sadwrn and you cannot replicate the smell of cow shit on an exhaust. Dwi'm yn gallu dweud hwnna'n Cymraeg ond yy yy t'bo' special. Special i ti efyd. Yn special iawn. Ie. Nes i DSO so sai 'di bod ar yr event yn flynydde mowr. Nes ti lluchio rywun allan?
Na. Do!
Ys ti'n cael ei rhywun adre? Do? Na ddo? Oh, gotta be done as a DSO, ne? Flex them muscles. Good rally. Brilliant. Really, really good route, uh, technical route, i fod yn onest. Um, tricky plot, achos o'n i'n mynd o tair map dyn ni. So jyst yn mynd o un map i'r llall, t'mod yy. O ti'n neud hwnna then ti 'di sticio nhw efo yy at ei gilydd? Do, ne- wel nes i'r plot gynta a wedyn torro fyny, yy oedd e fel gêm o Jenga. Siŵr. So yy wedyn s- Ydy o'n ydy o'n iawn yn y car efo hwnna? Ydy o'n neud i o'n, be ddiawl wyt ti'n neud?
Wel. Mae'n alright yndi?
Ie, not too bad. No comment fan hyn. Ie. Na, oedd e'n gwd. Siarad efo Alan quickly wan ar ôl trefnu rali yym nos Tipyn o job, yndi? Yndi, ma' fe. Dwi 'di casglu am blydi pythefnos, siŵr. Fi 'di bod ar first aid course heddi 'fyd, oedd hwnna'n tuff.
Ddylse ti'n mynd ar hwnna cyn y rali, siŵr. Ie, falle, ond na, dim jyst fi, mae'n tîm i gyd, ife? Ie. So, yym...
Bois y clwb i gyd? Ie. Ie, i gyd yn ei. Mae'n misio dy misio dy waith o... It's always on your mind, fel. Ie. So...
Be 'di Motorsport UK fel wan ni'n helpu ti efo road rallies. Wyt ti'n cael llawer o help neu dyn nhw'n effin useless fel oedden nhw? Na, na, maen nhw'n really good. Um, maen nhw'n really good, maen nhw'n wella. Yeah, honest. Ydy Ian Tully do fewn fanna i di helpu da? Na, um, Dave, Dave Powell, si, right. siwr. Route authorisation, hwnna fi'n delio gyda, mae'n grêt, rili, rili helpful. Um, ateb unrhyw cwestiwn, wastad atio'r answer for everything, in, in a good way. Um, na, all positive yna. A faint o controls y gen ti, faint o marshals allan? Uh, 78. Ie, yeah, mae'n llai, llai nag arfer, achos fel arfer, yn ni'n... Um, tua 90 car rali fe, ond uh, o'n, on i'n rhedeg efo 75 achos um, fel arfer yn rownd y championship, ond ddim championship lenni, so na, 75 car, so or, so every car is a marshal, so you got it roughly be about, about the yeah, 78 o'n i'n A blwyddyn nesaf, mae yna Welsh Championship yn does, mae'n dod nôl, mae yna

Wel, smash. Lle oedd hwnna?
Yn um, Top Tywyn. Abertrynant. Yeah. Es i trwy Telegraph Pole a gen i'n ffôn medde hi am chwe wythnos. Ond es i, es i'n ôl fyny ar y disadwn wedyn ac oedd Boys BT yn trwsio cable, so quarter out. A wedyn blwyddyn yma, ti'n neud road rally do? Do, so dwi wedi neud, do, nethon ni'n neud un road rally, um, o'n i heb neud road rally am 10 years ar y maps.

Fi wedi yfed y stwff yna, really. Ond... Nes ti lawr i Bishop's Castle? Nes i Bishop's Castle i wneud road rally efo yn ffrind eto, a edo mae'n ei postyn geth. Grando dim.
So, falle... Um... A so dwi wedi retairio. Retairio, yeah, na fo, end of road rally. So. Oni bai bod rhywun, dwi'n eistedd fo rhywun sy'n grando. Ew, ti'n grando? Mae Sean Sel- actually selective. yn ddweud y ddweud. Gwrando dim, boys.
Howard yn siarad beth i'r bas, yr autograss fyna, yeah, Huw. Yeah. Uh, ti wedi cael blwyddyn amazing to, Lenny, yn wyt ti? Do, mae wedi bod yn briliant, ti'n gwrs. Um, Nethon ni'r Nationals a gyda ni Best Turned Out Car yn y National, which is a big, big achievement dwi'n na fyd. A wedyn nilon ni mlaen i ennill y British Championship, so Mae wedi bod, ti'n bod, yn perfect year, yn autumn fyd. That's four, in, four trophies, big trophies fe, so mae wedi bod yn briliant, yeah, can't ask for any more, really. A ti siarad beth i Gwen fyna, dy bartner di, di ennill y ladies do, fast fyd? Do, enillodd i'r y British fyd fe, so absolutely. Lle mae Gwen? Ie, ath e lawr i'r ras diwetha gyda hi, enillodd i'r ras diwetha. Rhaid i ennill y ras i ennill y championship, a Neil, Neil oedd i fe, do, Neil oedd i fe, dwi'n feddwl. Wara teg, na, wara teg, clas. Mae Hawir yn mynd i gael gair dy Gwen. A fo, Gwen.
Wel, mae di werthu'r car, dy gar di. Fi'n gwybod, twpsyn. Ti'n cael ar y hanner y pres?
Na, good god, na. So beth sy'n digwydd fan, car newydd mewn build? I fod, sa'n siŵr to. Oh. Dyw e ddim di penderfynu Beth ma fe moyn neud? So fo sy'n penderfynu a dych chi jyst yn gyrru, ie? Idris sy'n penderfynu.
O! Lle mae o?
Idris! Ti 'ma? Idris! Idris, ti 'ma? Be dyn ni'n bildio? Clywes i bod chi'n bildio Mark Two. Na, deck chair. Deck chair. Wel, gobeithio nawn ni weld ti yn y bas blwyddyn nesa. Na. Na?
Na.
Pam?
Blwyddyn mas.
Ah, ti'n cael blwyddyn mas? Mae'r ddau o ni'n cael blwyddyn mas. Oh, safio pres.
Prynu car newydd. Deck chair newydd. Deck chair newydd.
Great stuff, wel, yn ni mewn dwy flwydd te.
Yeah.
Okay. Blwyddyn mas i adeiladu car newydd. Mae'n i'n clywed. Sa'n gwybod beth ti'n cael information na, ond... Uh... Sa'n gwybod gormod, ond ni'n gobeithio. Ond saloon class, falle? Sa'n siŵr, fe, sa'n gwybod beth ti'n cael hwnna o. I know, I know nothing of the sort. Ydy, popeth fi'n neud yn secret.
Fi mae'n gwybod y rŵt. Le, le ath y rali yn os adwn? Yeah. Oedd yr un un rŵt a blwyddyn, blwyddyn dwytha. Ac os dwi'n cofio un, un dyn... Dwi'n cofio un dyn yn trefnu y rali yn 86 ac i wsio'r yr un un rŵt yn 87 Ond yn anghofio roid yr amendments 86, ie? Ie? Fair play. Dyna, dyna sut ti'n neud o. Ie, yeah, hwnna gwrdd ffordd.
Na, oedd e ddim rhi... 2019 rhaid o'n i dotha fe achos Covid y bydde. Um, na, oedd e'n gwahanol. Um, Ble dechreuon ni lawr yn Llangynnog, petrol oedd yn Cynwyl, terwydd garage fyna. Oedd yn draw i Llan Llawddog, Abergwili, Peniel nôl. 97 mile in total yr un. A good petrol health hefyd. O fantastic.
A, a uh, awards presented at what time? O, oh, beth yn y ffai? Oedd uh, results final half past six fra. Oh, so, yeah. no, so, no. how far am saith y gloch?
O! Oh, yeah, yeah.
Geri siarad efo'r Island. Geri siarad efo'r Island. Geri dod draw fanna, siarad efo'r Island. Swn mi eisiau lot o le yna fe, mi fach yw e. No, Ryland, for you, now i chi, wan, be oedd hwn?

Oddeutu Iwan yn... Oddeutu Iwan yn Motoring News, a fi'n cofio o'n i'n neud e 'da Dai Jones Pencader. A oedd e'n... oedd ei parti piece e oedd yr hairpin, impossible hairpin lawr yn Felin Marlais. Ond oedd wedi pum milltir cyn 'ny, so oedd flat out straight 'da fe. A wedyn oedd fel 45 left, o'n i'n meddwl, mae e'n nabod yr ardal yn weddol dda. A o'n i'n meddwl lein real odd Dyfed o mewn i'r cornel, peth nesa, o'n i lan top y clawdd, ond oedd gât na. So dropodd y car lawr mewn i'r gât, end over end, end of rally. Wedi, beth oedd wrong man adau? O, oh, ni jyst yn mynd yn y feddwl, siwt o'n i'n mynd i cymryd y felin, felin marlais ambric. So, yeah.
so jyst yn mynd nôl wan, so mae'n 40 years o, o, o Cambrian te, o um, Autumn te. Os ti'n mynd nôl i 78, 79. Ie, ie, oedd yr autumn yn mynd, ie, sa'n sa gofio faint... Uh... Pryd nes ti'n cyntaf de, neu oh, mae trefnu neu be? Na, cystadlu o'n i adeg na, beth se fe siwr o fod uh, mid-70s. Mid-70s. Mid-70s. Dych chi'n cofio mynd nôl cyn hynny yn yr autumn de? Fel, fel. Na fi. O, sel. Sel.
Fi rhy hen i, i gofio i wedi gwybod. Da chi'n mynd cofio, neu gyda? Ti'n mynd ôl i'r 60au, rhwydd. 60au? Oedd y rhali mlaen, mae rot am lan. Chwarae yeah. teg, boys.
Nôl i Potter, ti'n gwybod, di Airos, ti'n fi'n cofio un mlwyddyn, um, beth o'n i, Chief Marshal fe pryd ni, dachrau o Tywi Garej, ti'n gwybod. O, ond misoedd cyn i, Res Aeros, beth am bod ni'n problemau llunau, ti'n bod, ar y rŵt. A, a gyrre Aeros, it's all in hand. Popeth, it's, it's all in hand. A wedyn... Yn llaw pwy?
Ar y noswaith, oedd e gyd all in hand, yr un, wel, ti'n gweud, fi'n stec, ti'n bod fe? Y rŵt yn anghywir na fe to. Yn yr un man, yn dweud, ti'n bod fe? Ond, oh, ond, ond aeros, yn dweud, ti'n bod, ti'n bod, ie, ie. Sort it out.
Sortio fe allan. Um, Andrew Sleeman, ti di ennill yr uh, uh, autumn? Ydw.
Faint o weithiau?
Um, Sorry. Dim ond unwaith fi'n credu. Efo pwy?
Um, Danny. Danny?
Danny, Danny Owens. Danny Owens.
Mm, tad i Endaf. Endaf, ie, ie.
Pryd oedd hwnna de?

O'n i'n enjoyes i cystal y dim gyda Ian Caddy. Ah, a o'n i'n iwso Mark 1 Cortina cyn bod historics i gael. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, Nes i spin da. Gyda beth fi'n cofio, gyda Will Morris. O traws.
O, ie, yeah, o traws. Ie, yeah, Will traws. Um, Gifon ni allegedly, dwi'm yn stopo o give way. Allegedly, yeah. oh.
Yeah.
So, early night?
Na, na, na, na.
Nathon ni roed lan o gyn ah. wyfa na. Clatio ni mlaen i fynd, a yn y finish o byti 30 o'n i. Wedi... 30? Ie, um, ie.
Yeah, yeah. Pwy oedd y give way, Judge?
Ie, na problem, twel. Ond Ah. on nhw ddim wedi enwi giveaway judge, so giffen ni gyd aros miwn. Oh, good man efo'r Blue Book, ynddi? Ha? Chwarae teg. Andrew Sleeman y Blue Book. Diolch yn fawr i ti.
A chi hefyd.
Am eich, am eich uh, hanesyddol. Uh, stories. Nôl i'r... Uh... O, dwi'n mynd i gwmpa.
Uh, cyn ti ystod lawr, how? Mister Tout yn iste fyna, iste yn yr zero car. Ges ti wrong slot ar y zero car? Achos maen nhw gyd yn naid, nen? Dim wrong slot. Dim, dim o gwbl.
Mynd digon, digon slot. Pwy oedd efo ti te? Dyn mor yn rhywna. Ha?
Iwan rhywna.
A dim wrong slot o gwbl? Na, dim wrong slot. Good night. Perfect.
Sut mae'r llyged te ar fi nos? Pwy chi?
Hei, fine. Os nad ti'n lli gweld Howard, ti'n
Na, dim problem gyda llyged, na, na. So, be di'n hanes y car yma te? So, um, road rallies i ti blwyddyn nesaf hynna i? Be di'r... Uh... Rwy'n fi'n meddwl neud cwpl blwyddyn nesaf. O, oes? Yrw.
Right, oce. Okay. Uh, na beth o'n i'n neud nôl yn y 70au, 80au, a... Wel, mae rifo yn sport o'n Sim byd fel yn y lanes, nag oes? Dim byd fel e. Good rally, ti wan nos Sadwrn, Meirion, fan hyn yn North Wales, Dolgellau. A ti'n bach yn gynnar eto, fi eisiau cwbl o runs fel Coast Guard gyntaf. No cael Dwi'n ôl mewn i'r job.
Ond, mm. ie, bydd ni'n neud... Cilwendig te?
Na, lawr i watcho Cilwendig, mae gyda Sliman, Mr Sliman. Ah, right, oce.
Okay. Yeah. Okay. Night out bach.
Oce. Okay. Yeah. Be'n rifo lle cael drink wedyn eto.
Watch this space, Mr Tout, yn ôl yn y lanes, blwyddyn nesaf. Sgŵp mawr! Llongyfarchiadau i chi gyd fel clwb. Ie, llongyfarchiadau mawr. Yy, ffantastig.
Reit, amser i ni roi bach o sylw i Mister Osian Price, British Rally Champion. Sawl gwaith ti wedi treial, Osh? Ah, bo, dwi wedi colli count i fod yn onest. Dwi wedi gael llon bol Cymru, so, ie, yeah, finally. Oce, okay, gadael Linde.
Sawl gwaith ti wedi bod yn ail? Uh, tair gwaith yn ail. So, tair waith yn ormod y gydi. Na fo. Be sy'n nesa?
Os ni wedi gweld, mae Keith di ennill tair gwaith, pedair gwaith? Pedair gwaith.
Beth wedi gallu camu lan? Na'r gol nawr, blwyddyn nesa?
O'n i wedi dweud, o'n i actually wedi dweud, um, yna cwbl o witnesses wedi dweud, os o'n i'n ennill, o'n i'n dweud, that's it, no more. Um, dyna fe wedi dweud. Yeah. Witness. Out loud. Yeah.
Out loud. O flan pobl eraill. Yeah. O flan pobl arall.
Ie. Yeah. Na, dwi just... Yeah. Mae'n anodd, mae'n rili really anodd. Um, to, rhedeg, rhedeg busnes, bod yn rhan o'r busnes. Dad a taid yn mynd, mynd yn hun. Um, Mae nhw angen fi yn y busnes. Um, a just, mae'n anodd ffeindio'r arian i fod yn onest. So, mae'n ma job cwbl lle i fynd. So, o'n i bai bod rhywun do fewn yn ariannol yn helpu fi lot mwy, dwi'n mynd gweld fi'n gallu cario ymlaen. Neu bod ti'n cael sedd rhywle. So ti bod yn siarad am Malcolm neu rhywun neu... Na, dwi'n credu bod y dyddiau yna wedi hen fynd o ran pobl yn dod mewn a cynnig, cynnig sedd. Um, oh, never say never fel mae'n dweud, ond um, yeah, pwy a wyr. Um, wrth gwrs rwan, um, da ni wedi diwedd, da ni wedi achievio fo mis yn gynt na diwedd y tymor, so mae gen i fis yn extra really i, i baratoi os dwi eisiau gwneud rhywbeth flwyddyn nesa. Um, so mae gyd yn bonus i ni, really. Diddorol yn dweud, achos bydde ti'n meddwl British Championship, blynedd yn ôl, Howard, yeah. bydde hwnna'n step yeah. ymlaen i bawb, yeah. yn bydde fe, bydde yeah. fe'n given. Ie, yeah, mae'n, ma ti'n ma, y problem yw bod y bobl fel Gus Greensmith yn dod fewn efo pres, i prynu'r seti a, a Blue Bay a bobl fel i, ti'n bo? A mae'n just yn job i cael dy, dy wyneb fewn yn dydy, ti'n bo? Ie, yeah, ti'n meddwl fel 2015, o'n i'n cyrra Blue Bay, 2016, yeah. o'n i'n yeah. cyrra Gus. Ie. Yeah.
Lle fydde Gus di bod di sadwn? Dwi'n meddwl fysa fo'n y tri cyntaf.

Beth i ddisgwyl? Wel, mae'n ma bonkers, nhw fe. Mae di Gwener yn Zela Newydd, mae'n mwy na hanner y rali mewn diwrnod. Dim service, just tyres yn unig. Hewlydd, ffantastig. Mae'r camber, gravel, Finland heb y coed, maen nhw'n gweud. Yna fe, sut ti byth di bod? Na, ddim di bod.
Um, dwi'n wrthi'n trio bildio car really, i'r Silver Fern mewn cwbl o fynydde, so dyna'n bucket list event i. So, na, edrych mlaen i fynd. Ti di bod, Hew? Do.
Do, tri Cystadlu?
Gwaith. Na ddo. Tri gwaith.
Ah, fantastic rally, fantastic stages. A fel o ti'n dweud, camber, dyna peth mwyaf. A os ti'n watchad y, y, y ffilms yn ôl, maen nhw gyd yn cael ei dal allan efo'r cambers ma. Achos, ma, ffordd sy'n cambro efo chi, ti'n gallu mynd round, yeah. mae speed i fyny. Os di o'n Ochr arall, ti'n gorfod slofi lawr lot, yn dwyt? Dwi wedi bod yn watcher, mae yna lot o ffilms wedi bod do fyny wan, ac oedd yna un shot o Colin a Nicky mynd dros cattle grid, ac oedd y cattle grid off camber, a llycha fo allan a fewn i'r coed, ti'n bod? So, mae yn brilliant rally, a mae o'n, mae'n bell i mynd, ti'n bod, mae'r mae corff yn a bit um, confused, ond os ti'n dros, do dros hwnna, oh, Brilliant. Mae mathematical chance fel y doi rali diwetha bod cael yr ofn pera yn mynd i ennill y championship, ond gewn ni weld. Dwi'n credu wneith e, os fydd e hanner call, mae e allu ennill nhw e. Sym eisiau fe wneud o, sym eisiau fe ennill y rali, ennill y championship. So, ie, um, yeah, bydd pencampwr arall da ni. Falle wythnos nesaf, fydd e'n ystafell yn? Bydd e'n ystafell yn, ie, dwi'n yeah. joino ni'n gyferfyn. Wel, chi'n mo be, ni mas o amser, boes. Mae'n ddrwg iawn dy fi weid, ond

Hei, sgwar! Can i moyn cyll, de?